Ikteb www.gemma.gov.mt fil-browser. Jekk tiklikja fuq il-bandiera Maltija, ikollok aċċess għall-informazzjoni bil-lingwa Maltija. Fil-quċċata tal-ewwel paġna, issib diversi menus. Jekk tikklikkja fuq Retirement, għandek tagħrif fuq il-pensjonijiet. Fil-portal ta' Ġemma, issib ħafna informazzjoni fuq aspetti differenti li jgħinuk kif tħaddem flusek, inkluż riċetti. Jekk tagħfas fuq Retirement u wara fuq Social Security Pension, issib l-informazzjoni maqsuma skont dawk id-dettalji li jgħoddu għalik. Ngħidu aħna meta twilidt u jekk tkunx taħdem għal rasek. biex issib informazzjoni li tkun relevanti skont il-karatteristiċi tiegħek. Nerġgħu mill-ewwel paġna tal-portal. Wieħed jista' jikklikkja fuq Family biex isib tagħrif dwar kif wieħed għandu jħaddem flusu mill-perspettiva tal-familja, inkluż kif jgħallem lit-tfal u kif jiffranka l-flus meta jaħseb biex jerġa' jibgħat it-tfal l-iskola. Jekk tikklikkja fuq FAQs mill-paġna ta' quddiem, wieħed isib numru kbir ta' mistoqsijiet li n-nies jistaqsu ta' spiss, pereżempju, kif jiġu maħduma l-pensjonijiet, jew xi drittijiet għal benefiċċji jista' jkollok. Bil-faċilità li tmur f'sezzjoni li tagħtik aktar dettalji. Meta tafas fuq is-simbolu ta' YouTube, ikollok aċċess għal numru ta' videos b'tarif dwar kif tista' tħaddem flusek tajjeb. Maħsuba għal kull età inkluż tfal u żgħażagħ. Tista' wkoll tinkitbu biex tirċievu aħbarijiet u informazzjoni li toħroġ ġemma minn żmien għal żmien billi tagħtu l-indirizz elettroniku tagħkom. Barra li tistgħu ssegwuna fuq Facebook billi tagħmlu like fuq il-paġna ta' ġemma.
Gaja, ma taħsibx li qed tonfoq bla doċċ meta ħafna minn dawk l-affarijiet m'għandekx bżonnhom? Ixtrihom daqs kemm huma sbieħ, ixtrihom. Ejja Gaja, ixtrihom. Iżjed ma tixtri, iżjed tkun lejra ta' sħabek. tkun l-aħjar waħda. Gaia, int għadek trid tmur tistudja l-kant barra minn Malta? Naħseb daqsxejn iżjed importanti u tinsiex għandek bżonn li tkun ġemmajt xi ħaġa. U ħallik mill-kant. Ek le.
Jien għandi ħolma u dik il-ħolma li hija tiġi l-ewwel u qabel kollox.
Onfoq bil-għaqal u aħseb għal-futur.
Mandi għabtit xej. Aj, ma xinkwitanti. Ma mela ġara. Kull jum, kull jum, fid-disa ta' billej kien jiġi minn darja ħasra biex umbat sibt illi inħallini la pasta mpa, eh? Bord tat-Social Services biex nirreġistra li ħallina u li jina issa ġejt armla u biex jibdew jituni l-pensjoni tar-romol u kif juhu ħaddieħor. Tajjeb hekk. Imma imma sibt li li li ftit sejtuni mhux sejtuni l-pensjoni tar-romol imma sejtuni dik tar-relief biss. Għaliex?
Għax Johnny kien jaħdem bla ktieb u ma kienx iħallas bolla għalhekk! Qatt ma kont naf li qed jiġru dawn l-affarijiet kollha, qatt ma ħalliena neqsin minn xejn, dejjem gawdejna, biex imbagħad mort il-bank u sibt li bilkemm m'għandna xejn issa, fejn kont naf jien? Qaluli li għax hu kien jieħu dik l-għajnuna. Unemployed.
Eħe, dik hi. Kienu jtuħ di tal-unemployed imma hu fil-fatt kien jaħdem imma kien jaħdem bla ktib. Allura kien jieħu l-flus u ma kienx iħallas bulla biex hu jkun jista' jieħu iktar flus. Imma issa jien ma nistax nieħu il-pensjoni tar-romol imma jkolli nieħu biss lajnuna. Għajnuna soċjali. Diki, illi m'għandhomx taqsam xejn hux ma tar-romol. Oh, x'għamilt li Johnny, eh, x'għamilt li. Minn din il-ġrajja nitalmu illi kieku Johnny kien jaħdem b'mod regolari u jħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, kieku llum l-armla tiegħu Tessie qiegħda tieħu pensjoni tar-romol, pensjoni b'rata ferm ogħla mill-għajnuna soċjali li qiegħda tieħu hi fil-preżent. Dan jurina wkoll l-importanza li taħ-li x-xogħol ikun b'mod legali, Għaliex tkun qed tħallas il-bolla u tkun qed tinvesti fil-futur tal-pensjoni tiegħek.
Kun taf li meta taħdem u tħallas il-bolla regolarment ikollok dritt għal numru ta' benefiċċji kontributorji? Pereżempju, jekk int tkun marid jew ma tiflaħx, int tkun intitolat għal benefiċċju tal-mard, waqt li jekk tweġġa' fuq ix-xogħol jew timrad b'marda relatata man-natura tax-xogħol tiegħek, tista' tkun intitolat għal benefiċċju għal korriment fuq ix-xogħol. Barra minn hekk, jekk titlef ix-xogħol u tiġi qiegħed u tkun qed tirreġistra għax-xogħol fuq l-ewwel parti tar-reġistru tal-Jobs Plus, tkun intitolat għal benefiċċju tal-qgħad, liema benefiċċju jkun ogħla jekk tkun kap tal-familja u tissodisfa t-test tal-mezzi tal-għajnuna soċjali. Għalhekk li taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex jekk jiġrilek xi ħaġa hemm xi jipproteġik.

fatt li biex wieħed jiekol tajjeb irid bilfors jonfoq ħafna flus. Pero' dan mhuwiex il-każ, kif ser naraw f'dawn ir-riċetti li mhux biss jistgħu jsiru bi ftit flus imma wkoll fi ftit ħin. Għalhekk, wieħed jista' jagħmel użu minn dawn ir-riċetti u b'hekk ikun jista' jiekol tajjeb għal saħħtu billi juża ingredjenti friski. Dawn ir-riċetti huma tant sempliċi li wieħed jista' jippreparahom fi ftit ħin u daqshekk ieħor importanti, inti tkun tista' tikseb dan filwaqt li tibqa' fil-baġit tiegħek. Ħa nurikom riċetta li biex tagħmilha ddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixtri l-ikel lest. Ħa nagħmel insalata bit-tiġieġ b'ħames ingredjenti li nsibu regolari fil-kċina. Mela ħames ingredjenti huma daw. Sidar tat-tiġieġ, il-faqqiegħ u l-bżar kulurit, l-insalata u wkoll ġobon parmiġġan. Ħa nibda billi naqbad is-sidar tat-tiġieġa u naqsamha fi flieli iktar irqaq ħalli ssirli iktar malajr. Għandi taġen sħun għaddej fuq in-nar, ftit żejt, Bżar u melħ. Faħan xawwat is-sider tat-tiġiġ. Għandi taġen ieħor, għaddej jibda jisħon. Għan sajjer ukoll l-ħxejjex għal miegħu. Faqqiħ u koll il-bżar U żgħid bżar żgħir. Ħa nneħħilu ż-żerriegħa u ħa naqsmu f'erba'. Bżari melħ intuhom miż-żewġ naħat. Intuhom aħjar. Sadanattant fit-taġen għad m'għandi xejn. Ftit żejt żgħira u nsajru l-faqqiegħ u l-bżar. Bżar u melħ miegħu wkoll. Ladarba tiġi ssar, ħa nagħmlu fuq chopping board u b'sikkina Ħanqattaw irqiq. Għandi l-insalata lesta, magħha ħanżid il-bżar, ħanżid it-tiġiġ, issa nħalli ftit biex nagħmlu fil-wit, u wkoll il-ġobon parmiġġan. Ħanħawwad kollox u les biex niekol fi ftit ħin. Xi kemm tikkalkula li ddum tistenna fi kju biex tixtri? Minn takeaway? Skont kemm ikun hemm nies ma dejjem għandek dawk it-30 minutes. Ejja ngħidu ngħidu tagħmel 10 minuti fil-kju. U nagħmlu anka ġili kwarta? Kwarta.
Mela, duq daqsxejda. Jinti hemm bninu hekk? Mhm, ħafna. Tajjeb.
Dak li li ħadli 5 minuti biss biex għamiltu. X'taħseb, sinjur? Għada tiekol, ifimni. Hemmhekk jiena użajt ħames ingredienti, però l-iktar ħaġa importanti, taf kemm ħad l-ħin dak il-platt? Ħames minuti. Ġifieri fil-verità nissu niklu bnin, biftit flus, tajjeb, u 50.
Ftakar, l-interess li int tirċievi fuq it-tfaddil huwa inqas minn dak li tħallas fuq is-self u allura jaqbillek. Dejjem ħallas l-ewwel dak id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' interess u b'hekk tkun qed dejjem tnaqqas l-ispiża. Ftakar ukoll li sabiex tixtri online jew tiġbed il-flus minn ATM barra minn Malta, m'hemmx għalfejn karta ta' kreditu, jeżistu karti ta' debitu li jħalluk tagħmel dan.
Għall erwieħ! Wasal l-aħħar tax-xahar. Kont broke, issa llejla mmur nieħu drink. Għada mmur nixtri mobile u dal-weekend immorru nieklu. Tiġi?
Maħsibha darbtejn, ta' int bħali għandek dħul baxx. Għandek bżonn mobile ieħor? Lanqas ilek xejn li xtrajtu u flok tmur tiekol, Mhux aħjar iġġamma' ma tmurx tiġik xi spiża li ma kontx qed tistennieha? Eżempju, jien dax-xahar mar lil Tlaċ, u ngħallek li dik ix-xi ħaġa mġemma' milli nwara b'kull xahar għalli jista' jinqal' għax kieku, hehe. Meta tidħollok il-paga ara li taħseb għall-bżonnijiet l-ewwel.
Kun taf li jekk minkejja li tkun tista' tirtira mix-xogħol u tieħu l-pensjoni qabel tilħaq l-età tal-pensjoni, jekk inti tibqa' taħdem, tkun tista' tibbenefika minn rata ta' pensjoni għolja li tvarja minn 5 fil-mija sa 23 fil-mija skont kemm iddum biex tirtira, anke jekk inti tkun eliġibbli għall-ogħla rata ta' pensjoni? Mela aħjar taħsibha sew qabel tieħu d-deċiżjoni li tieqaf taħdem qabel l-età tal-pensjoni tiegħek.

Żur is-sit www.jemma.gov.mt. Ikklikkja fuq il-menju tal-Calculators biex issib il-kalkulaturi. Jekk trid tippjana tieġ, ikklikkja fuq View Presentation taħt Wedding Budget Calculator biex tara x'għandek tikkonsidra biex tippjana tieġ. Kif sirt familjari mal-linji gwida li għandek tikkonsidra, tista' mbagħad tiddawnlowdja, Tniżżel il-kalkulatur, li hu f'forma ta' spreadsheet, li fih lista estensiva tal-ispejjeż diversi li wieħed jista' juża biex ikollu idea ċara ta' kemm ser jiġi jiswa t-tieġ.
Ħa nurikom riċetta li biex tagħmilha ddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixtri l-ikel lest. Ħa nkun qed nuża ħames ingredjenti biex fi ftit ħin nagħmel insalata bil-patata ħelwa, basal mitwil, ħwawar friski, lewż inkaljat u ftit yogurt Grieg. Ħa nibda billi nqatta' il-patata ħelwa u nsajjarha fil-forn. Il-forn ħa nagħmlu forn u grill f'daqqa, 180 grad sakemm nara li l-patata ħadet kulur. Ladarba qattajtha, ħa nagħmilha f'dixx għal ġol-forn. Ftit żejt fuqha. Bżar u ftit melħ u tajjeb inqalbuha tajba. Dik it-taħlita għalli ż-żejt ikun imqalleb ma' kullimkien, mhux ħafna, ftit kemm jgħin jurħu kulur. Ġol forn. Sakemm nistenna li l-patata tieħu kulur fil-forn, ħana ħan qatta ftit basal mitwi. U anki ser ftit lews. Għal din ir-reċetta jmur kif lews inkaljat. Imma anki jekk ma jkunx inkaljat, imur tajjeb ukoll. Ħa nelħaq inqatta' wkoll ftit kwawar friskin. Biex inqattu aħjar, nagħmlu gozz u nqattaw f'daqqa. La darba l-patata saret, noħroġha mill-forn u kull ma jinqosni huwa inħallata mal-kumplament li qattajt iktar kmini. Kull ma jkun jonqos fl-aħħar huwa li nħallat il-yogurt Greek. Li kellest u nista' nservi. Dan huwa insalata tajjeb bil-patata ħelwa, tajjeb daqsxejn ta' yogurt Grek, eh, daqsxejn hekk allegru biex niftehmu. X'taħseb? Vera tajba.
Kemm tikkalkula li dum tistenna biex tixtri xi ħaġa lessa minn barra ngħidu hekk?
Dejjem bit nofsi għan naħseb. Ġilik jagħti każ fejn tagħmel xi xorkar forsi u tixtri iktar ikellest. Iva, ħabba ħajja tal-lum maġħa. Hemmhekk, sinjura, jiena użajt ħames ingredjenti biss. Ħames ingredjenti biss u ftit ħin, vera ftit ħin. X'taħseb, nagħmlu xaġa tajba b'ħames ingredjenti u ftit ħin? Tajjeb ħafna, ħafna. Allora, ngħid jiena ma tistax taqbad u tlessi li kelti għal ftit ħin anki dak eżempju tajjeb biex tieħdu l-lunch. Tista' tlessi qabel naħseb u. Ma nista' jdir riċetta kif nagħmlu.
Tix jism? Natalie. U għara, għandi dan kol.
Allura, dan il-full-time job tijak, għax t-ġerra naqra ma t-torroq tejja naħseb li Dan il-xol tajjeb għalija tafx, għax namlu fil-ħinijiet tijaj u kif irritil. Eh, tajjeb. L-iktar jekk għandek it-tfal. Minix miżżewġa, għax jisu ħadd ma jridni lili. Għax jien rrid nieħu ħsieb missieri għax invalidu u kull ġuvni li jkolli dejjem jispiċċa jgħidli li għalija l-ewwel jiġi missieri u wara hu. Intom minn daw biss bijaw? Le, għandna ħafna iktar affarijiet. Ara.
Hi għandkom il-ħwejjeġ tat-tfal ukoll. Mela ara x'tagħmel u erġ'għaddi taf ħa taqdini għan-neputijiet.
Kważi lest, ma kellha xejn dal-wire biss. Issa isma' minni u agħmel friends miegħu. Nagħmlu friend?
Kemm nixtieq, ma naf li kollu għal xejn. Missieri dejjem ħadem bla ktieb. Qatt ma ħallas bolla u kien kuntent bli jagħtuh tas-social service għax ma jaħdimx. Anzi, mhux talli hekk, kien iħoss li b'hekk qed jiggwadanja. U talli ma kienx jaħdem u kien jirreġistra, kien iħallas inqas fuq id-dawl u l-ilma wkoll. U ommok, ommok?
Ommi mardet u ħallietna miskina. Meta missieri marat u spiċċa bil-kemm jista' jimxi, ma setax jaħdem u spiċċa jgħix biss bir-relief. Lanqas pensjoni tal-invalidità ma jista' jieħu, jien mort niċċekkja, imma qalu li biex tieħu l-pensjoni tal-invalidità Ti tkun ħallast il-bolla li hu qatt ma ħallas. U issa, meta jagħlaq it-62, fej suppost jieħu pensjoni tal-età u tkun naqra tajba, laqqas dik ma jista' jieħu għax qatt ma ħallas xejn. Huwa fuq ħasra biex nieħu ħsiebu u sallabni lili, eh, ma mhux saħalih waħdu miskin. Għalissa kull ma jieħu għal inqas u meta jagħlaq 62 ħajjieħu biss il-pensjoni tal-età. li hija baxxa qaluli, s'intendi, mhux bħal persuna li jkun ilu għamru u żmienu iħallas il-bolla. Waqa' fuqi biex nieħu ħsiebu u sallabni. Minn din l-istorja naraw l-importanza li persuna li taħdem, taħdem b'mod legali u tħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. B'dan il-mod, Kieku f'dan il-każ Missier Natli kien jieħu pensjoni tal-invalidità u mhux ir-relief li kienet tkun ferm iżjed u fil-futur meta jasal biex jilħaq l-età tal-pensjoni jieħu pensjoni tal-irtirar u mhux pensjoni tal-età.
Il-karti ta' kreditu huma kumdità. Issibhom fil-but għal meta inti jkollok bżonnhom. Iżda trid dejjem tiftakar li l-flus ta' ġo fihom mhumiex tiegħek u trid terġa' troddhom lura. Jekk taf li xi ħaġa ma tiflaħx tħallasha, il-karta ta' kreditu ma ssolvi xejn. Flok ma ħallast għal dak li xtrajt, issa trid tħallas id-dejn. Ħu ħsieb illi id-dejn kollu tiegħek inkluż dak li għandek fuq il-karta ta' kreditu qatt ma jaqbeż l-għoxrin fil-mija ta' dak li inti taqla' f'xahar. Jekk għandek diffikultà bl-ispejjeż ta' kuljum, mela allura naqqashom ma' dawn, iżidx dejn. Jekk hemm xi ħaġa li inti tixtieq tixtri u ma tistax għalissa, allura ġemma' l-flus u ixtriha meta tkun tista'.
Kont taf li jekk taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex tkun qed tinvesti fil-futur kemm tiegħek sabiex meta tirtira tieħu l-pensjoni xierqa kif ukoll ta' martek għaliex jekk hi ma jkollhiex dritt tal-pensjoni f'isimha, jkollha dritt tal-pensjoni tar-romol jekk inti tiġi nieqes qabilha. Dan jgħodd ukoll jekk timrad u l-marda li tbati minnha ma tħallikx taħdem iżjed. F'dan il-każ tista' tkun eliġibbli għal pensjoni tal-invalidità biex tevita taqa' fuq għajnuna soċjali, li hija inqas mill-pensjoni tal-invalidità. Barra minn hekk aħjar wieħed jagħmel l-affarijiet kif suppost ħalli ma jiġix mitlub iħallas lura dak li jkun ħa bħala benefiċċju meta ma jkollux dritt. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity. www.ecc.gov.mt jew billi ċċempel fuq 153. Kont taf li ġenituri li jaħdmu t-tnejn u li d-dħul tagħhom mix-xogħol hu bejn l-10,000 u l-24,812 ewro jew ġenituri fejn jaħdem wieħed biss inkluż ġenituri waħedhom u li d-dħul mix-xogħol hu ta' bejn 6,600 u 17,312 ewro fis-sena u li għandhom tfal taħt it-23 sena magħhom huma eliġibbli għal in-work benefit. Mela żgur li jaqbillek li taħdem legalment għaliex minbarra li tkun qed tinvesti fil-pensjoni tiegħek, tista' tkun eliġibbli wkoll għal dan il-benefiċċju fejn l-ogħla rata tista' tkun ta' 1,350 ewro fis-sena għal kull wild għal dawk il-familji b'ġenitur wieħed, 1,300 ewro fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u 550 ewro fejn jaħdem wieħed mill-ġenituri biss. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153. Kun taf li meta taħdem u tħallas il-bolla regolarment ikollok dritt tal numru ta' benefiċċji kontributorji Pereżempju, jekk int tkun marid jew ma tiflaħx, int tkun intitolat għal benefiċċju tal-mard, waqt li jekk tweġġa' fuq ix-xogħol, jew timrad b'marda relatata man-natura tax-xogħol tiegħek, tista' tkun intitolat għal benefiċċju għal korriment fuq ix-xogħol. Barra minn hekk, jekk titlef ix-xogħol u tiġi qiegħed u tkun qed tirreġistra għax-xogħol fuq l-ewwel parti tar-reġistru tal-JobsPlus, tkun intitolat għall-benefiċċju tal-qgħad, liema benefiċċju jkun ogħla jekk tkun kap tal-familja u tissodisfa t-test tal-mezzi tal-għajnuna soċjali. Għalhekk li taħdem bil-ktief u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex jekk jiġrilek xi ħaġa hemm xi jipproteġik. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153. Kont taf li nisa jew irġiel miżżewġa li jaħdmu li meta jilħqu l-età tal-pensjoni jkollhom dritt tal-pensjoni tal-irtirar jekk jormlu jkollhom dritt li jieħdu r-rata tal-pensjoni sħiħa ta' żewġhom jew ta' marthom? Dan jiġri jekk il-pensjoni sħiħa ta' żewġhom jew ta' marthom, skont il-każ, tkun ogħla mill-pensjoni tagħhom stess. Jekk ma tkunx, jibqgħu jirċievu l-pensjoni tagħhom. F'kull każ dejjem tibqa' titħallas l-ogħla pensjoni u għalhekk ukoll dejjem huwa importanti li kulħadd jaħdem legalment u jħallas il-bolla għax din ittik dritt tal-benefiċċji kollha kontributorji, inkluż il-pensjonijiet. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153.